Hemmäňize ýene-de salam. Sagaman oturansyňyz diýip umyt etýän. Bu gün men size edil söz berşim ýaly, gyzlaryň nähili oglanlary wybirać etmekligi hakynda gürrüň beresim gelýär. Ýagny, opýat je, bu meniň öz pikirim. Ylalaşman bilersiňiz, ýöne belki bir zatlar öwrenersiňizem, bilemok. Birinjilik bilen, Meniň pikirimçe gyzlar haçanda oglana wybirać edenlerinde indi haýsy oglana durmuşa çykmaly, kim bilen söýüşmeli we şuňa meňzeş zatlar birinjilik bilen hälki oglanyň hälki gyza nähili atnositsa etýäni gaty wajypmyka diýen. Sebäbi nemes aragatnaşygyň atnoşeniýanyň başynda eger oglan size erbet atnositsa edip başlasa onda ol oglan bilen bile bolmagyň hiç hili peýdasy ýok geregem ýok çünki ol Size edil häzir erbet Size tarap özüni häzir erbet alyp barýan bolsa, soňundan hem üýtgemeýär on ýaly adam. Şo sebäpden ilki başda şoňa serediň, size nähili seretýär, sizi uwažaýt etýärmi, size agyr söz diýenokmy, uranokmy, sögenokmy, ýene-de şoňa meňzeş zatlar. Siz diýersiňiz, hiý urup bolarmy, sögüp bolarmy zat diýip. Pylanam diýmäň, çünki käbir türkmen gyzlaryň, oglanlaryň atnoşeniýasynda şeýle-de bolaýýa, söýüşen wagtlary, to ýest daže wot öýlen öýlenenogam, gudaçylyga zat-da gidilenok, şo wagtlar eýýäm oglan gyza erbet atnositsiýa edip başlaýan wagty bolýa. Ete gemi bir pikiriň aklyňa girmejek zat ýöne şo bolýa şon ýaly. Bir gezek sögen bolar, bir gezek uran bolar, kakan bolar, zat eden bolar. Onsoň gyzlaram şony oglanlaryň tipa erkekligi zady diýen bolup saýan bolup şony bagyşlaýarlar. On ýaly oglan ile wapşe laýk bar gümüňi çek diýip absolýutno prýam bit araňy bölmeli on ýaly adam ile bol bile bolmaly sebäbi siziň bilen söýüşip ýörkä özüni şonýa alyp barsa Onda size öýlenen soň wapşe özüni erbet alyp barar onda sizi wapşe uraram zadam eder çagaňyzy öňündedem trawmirować eder osaň size gerekmi şo zat eger gerek bolsa onda siz akmak gyz siz ýaly akmak gyzlara siz naçe şon ýaly akmak oglanlar şon ýaly gyzlary alýalar i şon ýaly gyzlary heläk etýäler soňundan. Onsoň eger siz akmak, samsyk gyz bolmak islemeseňiz, biram öz çagalaryňyzyň geljekde heläk bolmagyny islemeseňiz, şonýaly oglanlardan daşrak duruň. Ikinji wajyp zatlaryň biri, bir obşiý interesiň ýkaň diýýän, biram bir derejede bolmagyň ýkaň diýýän. Meselem, eger siz şeýle, aýdaly, bir oba gyzy bolsaňyz-da, özüňiziňki ýalak bir oba oglanyny, oba oglanyna çyksaňyz has gowy bolarmyka diýen interesiňiz bir bolar. gepiňiz gürrüňiňizem deňräk geler. Eger şäherli gyz bolsaňyz, okan gyz bolsaňyz meselemda, onda okan oglana çyksaňyz, şu okan oglan bilen söýüşseňiz, meň pikirimçe pikiriňiz deň geler, gepiňizem alyşar, soň içiňizem gysmaz. Sebäbi häzir siz meselem okan gyz bolup, şöyle ýokary okuw jaýynda gutaryp, zat edip, birki sany diplomly zatly bolup, Özüňizem okuwsyz birine çyksaňyz, siz onuň bilen näme hakynda gürleşjegiňiz? Degme ol oglan baý bolsun, ýene bolsun, tapawudy näme? Ýöne siz eger şonuň bilen obşi bir tema tapmasaňyz gürleşmäge, onda näme peýdasy bar? Ol oglan bilen söýüşeniň ýa ol oglana çykanyň sebäbi soňundan çaga zat edersiňiz, okey, soň yzy, soň biri-biriňiziň ýüzüňize seredip oturarsyňyz-da, kän bir biri-biriňiz bilen gyzyňyzam bolmazmyka diýýän. Osoň, ýenedem, başga seredilmeli zat şol oglanyň maşgalasyna serediň. Toýs maşgalasy zady barada sorag zat nemediň-da soraň, nähili maşgala, ol oglanyň öz enesine, atasyna bolan atnoşeniýasy nähili. Şol men neme-da, oglanlaň nähili gyzyby biraz etmeli diýen wideomdaky ýaly biraz meňzeşräk, ýöne bu gezek uje gyzlar oglanlaryň maşgalasyna wnimanýa obraşýat etmeli. Ýene-de gyzlaryň iň bir wajyp seretmeli zatlarynyň birini, siz ine gyz bolup indi başga biriniň öýüne barýaňyzda, bilýäňiz tam gelin bolup başga biriniň öýüne barýaňyz welin, hälki öýde size nähili serediler, ine şolam gaty bir wajyp zatlaryň birimikä diýýän. Sebäbi şol oglanyň, eger şol oglan meselem ejem ogly bolsa, ýöne ejesiniň diýenini edip, ejem beýle, ejem öýle, ejem näme diýip, diňe şu eje, eje, eje diýip dursa, Geljekde size normalny gün bolmaýa. Sebäbi ejeňi söýmek gowy zat. Ejeň ogly bolmak onçakly prýam konyec sweta diýjekgä, dünýäň soňa diýjekgä. Ýöne wobşimto gelin bolup baraňsoň problema bolmagy mümkin. Sebäbi onuňam ejesi birden sizi halamasa, onda neme siz hemişe ýaman gelin bolup görersiňiz, osoň haçan görseň ogluna gep berer. Meselem, Onsoň sizi käbir ejelere has ýigrenjirägem bolýar, belki sizi sökdürer, size urdurar, zat eder, şo ýerlerem bolýar. Şoň üçin şo tarabyna gaty wnimatelny boluňda, eger ejem ogly bolsa, siz o zat ediň, şu sora sorag zat berişdiriň tam, nu, indi bir hili özüňiz düşünjek boluňda, şol oglan diňe ejesiniň diýeni bile bolarmy ýa bir öz kellesinem işledermi? Eger samsygrak oglan boljak bolsa, onda, Öz kellesini özi işletmeýän bolsa, siziň tarabyňyzam käwagt şon ýaly uruşda zatda tutmajak bolsa, onda on ýaly oglandan daşda dursaňyz gowy bolar. Sebäbi, aý türkmen maşgala eýle-beýle zat diýip çydasaňyz, ýene-de özüňiz heläk bolarsyňyz. Bir ömür, bu berlen ömür gaty gysga, onsoň bir erbet durmuşda ýaşap geçirmek bu ömri, olam bir ýalňyşlykmyka diýende. Sebäbi bu bu sizi ene-ataňyz bu dünýä ýene biriniň guly bolup neme etmegiňiz üçin döretmedi. Şonam pikir edip görüň. Onsoň ýene-de iň bir wajyp zatlaryň biri bul uje kag by näli oglan bu birät etmekde dem däl-de meselem siziň özüňiz gyz bolup bir bir bir hünär öwrenjek boluň-da bir bir ýerde okajak boluň-da obrazowaniýa zat aljak boluň eger Siz nemes güýjüňiz zadyňyz ýetmese ýa garybrak ýene maşgaladan bolsaňyzam haça by hünär öwreniň bir zat bir etmegi öwreniň tikin tikmegi öwreniň bilemok tam çekide ýasamagy öwreniň da smetana ýasamagy öwreniň bu näme bolsa bir lýuboý bir hünär ediniň özüňize sebäbi geljekde birden bir bir bir zat bolaýsa-da, bilemok, uruşsaňyz, aýrylyşsaňyz ýa ýene etseňiz-de, geljekki ýoldaşyňyz bilen eliňizde-de birki sany çagaňyz bolsa, siz eger öz çagaňyzy obespečiwet edip bilmeseňiz, onda, bilýäňiz, ýene-de özüňiz heläk bolarsyňyz. O soňam şu eliňizde hünär ýok sebäpligi, bir puluňyzyň, ýenäňiziň ýok sebäpligi siz, hälki oglan bilen bile ýaşamaga mejburam bolup bilersiňiz. Çünki biziň türkmen kulturamyzda köp aýallar şeýdip neme şonuň üçin öz adamsylary bilen ýaşaýarlar. Meselem ine bir gyz bir oglana durmuşa çykdymy olam erbet oglan bolup çyksa birdanda bir iki sany çaga zadam etseler elbetde Soň birki ýyldan hälki oglanam erbet özüni alyp barsa, tam ikilik etse, oňuňam munuňla güläcet nemetse, gyzam oňa çydaman aýylyşjak bolsadam, ýa urulsa zat edilse-de, aýylyşjak bolsa-da, şony aýylyşmaz. Sebäbi çünki o zat diýer, aýyna iki sany çagam-a eýýäm elimde, tipa, men olary nädip obespeçiwit edeýin, meniň pulum ýok, zat diýip, şo mejbury ýagdaýda oglan-da bile bolmaly bolýar, aýallar şol Şu ýigrenen adamy bilen bile ýaşamaly bolýa ömrüniň soňuna çenli we size gerekmi şo zat? Gerekkä şeýle däl toýy siz özüňizi uwažaýt etmeli özüňizi söýmeli i öz öz çagaňyzy özüňiz abispeçiwt etjek bolmaly şonuň üçinem eger bir hünär bir zat gazansaňyz özüňize gowy bolar geljekde eýdip beýdip näme bolsada bir çörege gazanyp bilersiňiz aç galmarsyňyz osaň illeap günläp Öz maşgalaňyzyň kömegi zady bilen belki bir biznes zat açarsyňyz, zat edersiňiz, ýöne şo öz ýoldaşyňyza bagly bolmagy geregi bolmaz. Wot şol Soň ýene-de näme? Ýene-de bir wajyp zatlaryň biri, meselem, ine, käbir maşgalalar gaty namysly bolýar, nu, indi käbir-de, indi köp maşgalalar namysly elbetde, ýöne käbirleri hasam namysly bolýar-da. Soň oba ýerlerinde, ýenelerinde, meselem, Siziň şol bir oglan bilen söýüşýäniňizi eýýäm adamlar bilse, osoň sizem şonuň bilen uje kak by durmuşa çykmaly ýaly borçly diýip pikir edip şol adama durmuşa çykmaly bolýaňyz. Nu, bywaýt şonýa ýagdaýlar. Osoň bolýaňyz diýemde şo özüňizi borçly ýaly duýmagyňyz mümkin. Ony men size ýalňyş diýip aýtýan, sebäbi borçly duýmaň ömrem. Eger siz bir oglan bilen söýüşseňiz, halaşsaňyz, şol oglany halasaňyz, osoň Ol oglanyňam harakteri, özüni size tarap alyp barşy, meselem, alty aýdan zatdan soň, neme, üýtgäp zat edip başlasa, o size erbet atnositsiýa zat etse, ýok ediň ol oglany. Siz özüňizi borçly duýmaň, bütin oba bilýä, da bütin şäher bilýä meniň şul oglan bilen söýüşýänimi, onsoň men şul oglana hökman çykaýmaly diýip pikir, şo pikiriň aklyňyzda bolmasyn, absolýutno bolmasyn. Sebäbi siz öz durmuşyňyzy ýaşarsyňyz. öz durmuşyňyzy gurarsyňyz şol oglan bilen da osoň size illeriň gepinden size absolýutno hiç hili peýda ýok osoň iller näme hakynda pikir etseler gep etseler edip geçsinler iliň gepi bir iki hepdä gider osoň ýatdan çykyp gitýä illeriň kellesinden sizde şo bolan situasiýa şoň üçin namys üçin ýeni üçin diýip helä özüňizi heläk edip oturmaň namys diýip ýa ýeni diýip göni şol ozat size erbet atnasitsa etýämi söýüşen wagtyňyz Ýok ediň. Sebäbi on ýaly adamlar gerekgä siziň durmuşyňyzda. Ömür gaty gysga. Gysga ömrüňi özüňi söýüp gowy ýaşamaly. Şonuň üçin özüňize diňe gowy atnositsiýa etýän oglanlary oglanlary wybirać etmeli, saýlamaly. Gowy atnositsiýa etýär diýemtdem on ýaly pul zat tarapdan däl. Sebäbi oglan size podarka ýa ýene beresi gelse ol podarkanyň erbet zady ýok, koneşna bersin degme problema ýok ýöne Käbir gyzlar meselem oglanlaň şo baýlygyna zadyna seredip o zat etýälerda kak şoňa çykjak bolup göz zady gyzyp ana baý maşgala ýene diýip onuň geregi ýok size onuň baýlygy onuň baýlygy size asoby peýdasy ýok şo baýlykdan siz häzir şo baý adama çykarsyňyzda şu baý oglany durmuşa çykarsyňyz gymmat tam galyň alarsyňyz meselem da owadan toý edersiňiz iki günlük şo Şatlanarsyňyz, şowhunlanarsyňyz. Ondan soň uje hakyky durmuş başlanda hälki oglan belki size erbet atnositsiýa edip başlar. Edil sizi size neme gul sereden gula sereden ýaly sereder. Ýagny bar ony getireý, bar buny getireý zat diýip size iş zat buýruşdyryp zat edip. Onsoň eger ony aýdanyny edesiňiz gelmesede aý men men seň üçin tam

Eger akylly baý oglan tapsaňyz onda bagtyňyzyň çüwdügi, elbetde. Baýlyga gyzmaň diýemok, ýöne prosta diňe baýlyga gyzyp başga zatlary göz öňünden neme aýyrmaň diýjek bolýanda. Kelläňizi işlediň, akylyňyzy işlediň. Osaňam ýene-de bir zatda meselem meniň Bir biziň bir tanşymyz bar karoçe bir maşgala tanşymyz bar ana şo tanşlarda bir gyz meselem bir oglanla söýüşýä dabara osaň söýüşýäler ol oglanam oňa bir topar padarka zat berýä zat etýä osaň soň hälkiler söýüşýäler söýüşýäler welin hälki oglan hälki gyzy o zat neme etýä uže öz erbet atnosiýa etip başlaýa söýgen bolup başlaýa zat eden bolýa padarkamy yzyma ber zat diýip şeýdip Şonýaly zatlaram etýär. Toý şonýaly adamlaram ba. Ozan şeýdip podarkany yzyna ber zat diýip şeýdip neme etýä osoň o gyzam osoň podarkasyny soň yzyna berenok osoň ol oglanam karoçi potom ýenede ýaraşýalar my osoň karoçi bir topar problem bolýa W konce koncow, iň soňunda şolaryň atnoşeniýasy syrano bolanok, osaň şo gyz şo oglanyň podarkasyny yzyna berýär. Eger siziňem ýagdaý, durmuşyňyzda şon ýaly ýagdaý bolsa, meselem siz söýgüliňiz bilen söýüşen wagtyňyz, siziň şo söýgüliňiz meniň podarkalammy yzyna ber diýse, bolly, şol oglanne uje atnoşeniýany bölüň. Sebäbi şu onuň ýaly oglan soň üýtgemeýär, absolýutno. Soňundanam şeýdip durar, geljekde-de. O soň podarkaňam ursun zadyňam ursun diýdi diýiňde prosto ot podarkasynam yzyna beriň näçe gymmat bolsun ne imeýt znaçeniýa beriň podarkasyny yzyna pulam bolsa beriň de men ozat seň bilen neme arany bölýän diýiňde ýok ediň ol oglany sebäbi onýa oglan gerekýa size wot. Häzirlikçe meniň bar aýtjak zatlarym şu eger soraglaryňyz zatlaryňyz bar bolsa kommentariýada ýazyp bilersiňiz Men ýenedem şu atnoşeniýa hakynda aragatnaşyk hakynda neme çekjek wideolarym kän. Meniň kanalyma ýazylmagy unutmaň. Eger soragyňyz zadyňyz bar bolsa, belki maslahat zat gerek bolsa meselem tor ýazyp bilersiňiz komentariýada. We meniň wideomam paýlaşmagy unutmaň twitterde, instagramda, bilemok ýene feýsbukda zatda paýlaşyň. Häzirlikçe sag boluň. Hemmäňize spasiba. Paka paka.